Wel, mae cael llyfr newydd yn exciting, ond pan ych chi'n cael llyfr newydd gan awdur sydd heb gynhyrchu llyfr am ddeng mlynedd, mae e yn exciting iawn, iawn, iawn. Beth atha ti'n nôl at yr, yr hen beth, hen ffasiwn yma, sef darnau bapur, print a rhwng cloriau? Wel, fi wedi bod yn ysu i sgwennu llyfr am spel, fel ti'n gwybod, John, a ti wedi bod yn annog fi'n garedig iawn i ddyn nôl ati. A fi'n credu, beth sydd wedi dod o fi nôl sy'n nghoed yw Ceredigion, achos mae rhywbeth wedi bod yn byblo yn yr ymennydd ers spel, ers i un rhieni symud o ardal Dyffryn Teifi, y, y teimlad yna bod ti wedi colli cysylltiad gyda, ti'n bod, lle nes ti dyfu lan, a y ffaith bod ti wedi colli cysylltiad atgofion a phobl ddim yn ei fod. O'n i bod meddwl am biti Caradog Evans, My People, a meddwl neu rhyw fersiwn o hwnna, ond yn fwy caredig falle at y bobl. Um, ond, ond oedd jyst dim byd yn dod i fwcwl. A wedyn, ges i'r gwahoddiad yma gan Griff Lynch a'i frawd Lewis Wyn i sgwennu sioe gerdd yn nhw ar gyfer Steddfod Ceredigion ac o'n nhw wedi gofyn i fi achos o'n i'n y bobl Ceredigion ac yn sydyn iawn wrth achreid yr ymchwil yma a wrth fod mas gyda'r nos yn ardal Tregaron edrych ar y lloer a'r sedd nes i feddwl ie, dyna'r cysylltiad a dyna be fi 'di bod yn edrych amdano a dyna o'dd yr allwedd i sgwennu am ym mhlentyndod yn arddege unwaith o'n i'n dechre meddwl am fy sweithdy dan ole'r lloer a fy sweithdy mewn tywyllwch o'dd e gyd wedi llifo mas a roiodd e strwythur arbennig hefyd i'r atgofion achos ti methu sgwennu am bob dim i ti ond wrth edrych ar wyth cyfnod y lleia dechreues i feddwl o ma' 'na ffordd o strwythuro'r atgofion 'na yn y goleuni yma, ti'n mo, felly rhyw fath o ddod at ei gilydd mewn ffordd hollol organic na, fe. Um, wrth gwrs, mae'r lloer yn uh, bresennol reit drwyddi, um, ac wrth gwrs yn lle rhagair, mae da ni lloer air, ac wrth gwrs mae hwnna felly yn esbonio neu ymelaethu ar yr hyn i ti'n gweud, felly felly cawn ni flas o hynny.
Lloi'r air. Ers y ddim i'n ddim o beth, neu rhywbeth a ddaeth o ddim, fe fi'm yn edrych i fyny. Yn yr 80au, doedd dim byd i'w ganfod o edrych i lawr, ond llawr marmor a dorrodd fy nghoes i'n tro. Carped coch ac arno smotiau llwyd oedd yn arwen at derfyn diwrnod. Grafel lle gafodd cath fach ei gwasgu'n fancosen dan olwyn car, a ffatio oren a oedd yn rhian wastad i fy sglefrolion. Edrychwn i fyny wastod am brydferthwch, am rywbeth tu hwnt i mi fy hun. A thu allan i'm stafell wely mewn pentre bach yng Ngheredigion roedd hi yno'n aml, fel pe bai wedi dod i stop yno. A talnod llawn enfawr yn llithro i'w lle ar dudalen ddu. Y lloer. a doedd 'na ddim ffôn na sgrin na thabled i dynnu fy sylw oddi wrthi. Roedd hi, y lloi, yr tybiwn yn fyw mewn ffordd nad oedd y grafel, y patio oren, y fflwff coch na'r marmor oer, y sbectrwm Xerex a'i wifre di-ddiwedd nad oeddwn i a fy mrawd bob amser yn siŵr sut i'w gysylltu. Ond ffuglen oedd hynny hefyd i radde. Pelen ddigon marwaidd, heb atmosffer, oedd hi o'r cychwyn cyntaf. Deallaf erbyn hyn nad ei golau ei hun oedd yr hwnnw a welwn yn tywynnu'n ôl arnai, ond heulwen ail law. Goleuni benthyg sydd ganddi o'r haul, meddai Silas Evans, fel pe bai hi wedi gofyn i gael gwisgo ei wawr ar gyfer rhyw achlysur arbennig. Ond dyw hynny ddim yn newid yr effaith y gafodd y lloer arnaf yn y dyddiau hynny pan dreulwn oriau yn syllu arni o ffenest fy stafell, ymhell wedi i bawb arall fynd i'w gwlâu, yn ymgomio â hi yn ddistaw bach yn fy mhen. Fe chwiliwn amdani bryd hynny o hyd, er mwyn gwneud rhyw synnwyr o fy lle i yn y byd, er mwyn cofio mai megis person ar blaned ydw i, a tameidyn lleiaf o lwch y sêr, rhyw hap a damwen o gelloedd ac atomau a bod 'na rywbeth llawer ehangach mewn bodolaeth na fy nghylchdro personol i o gwmpas fy myd bach fy hun.
Mae'r llyfr yn hunangofiannol, mae ysgrifau bach hunangofiannol, a wedyn wrth gwrs ysgrifau uh, llai, os licwch chi, um, fwy gwyddonol, fwy athronyddol, am y lloer, i batrymau, uh, y berthynas rhwng ni a'r lloer. Um, dyw e ddim yn hawdd i

oedd e... o- wrth sgwennu fe, oedd 'na ryw deimlad bod e'n... nid nid yn sgwennu ei hun yn gwmws, ond jyst bod fi'n cael yr arwen gan y cyfnodau 'ma, bod yr y wyddoniaeth a'r yym atgofion yn plethu i'w gilydd yn y ffordd mwya' annisgwyl â'n berson yy t'mod anwyddonol fel fi o'dd a dim diddordeb mewn gwyddonieth pan o'n i yn yr ysgol. Ond fel o'n i'n dweud o'dd t'mo' allet ti 'im sgwennu am bob dim on' ma' beth ma' gwyddonieth a ffeithie yn rhoi i ti yw mae yn roi patrwm a mae'n roi cylchdro ac ma' hynny'n angori wedyn yr atgofion ac yn stopio fe rag bod yn rhy niwlog o bosib er bod 'na ddim byd mwy niwlog falle na'r na'r yy y y lloer y llenyddieth am y lloer ond ond ma' fe'n roi ryw ryw fath o beth solet iddo fe o'n i'n teimlo yn hytrach na bo' fi'n rhoi rhyw fath o sialens i fi. Oedd rai, oedd rai bod yna reole i fewn e, oedd rai bod y pethau yma wedi digwydd yn y nos, yng Ngheredigion neu jyst dros y ffin, um, ac oedd rai bod yn, yn dal rhyw fath o naws lloeraidd.
Mae yeah, un o'r uh, straeon cychwynnol neu'r atgofion cychwynnol yn sôn amdanoch chi fel criw o blant yn cael eich amddifadu yn hollol ymherfedd gwlad. Ydy, um, noson yng Nghroes Lan pan o'n i'n blant bach ac oedd uh, na un fam yn edrych ar ein hôl ni a redodd hi i ffwrdd, gath hi ofn yn y fynwent a'n gadael ni. A bob tro fi'n mynd i brynu caws teifi yn y farge, dwi'n dweud wrth bynnag sy'n gweithio yna bod, bod ni wedi cerdded mewn i fferm caws teifi yn ystod y noson honno a bod ni wedi cael caws yn lle losin, rhywbeth sy'n dal yn aros fel atgof melus iawn. Um, a oedd yna rhywbeth ynglyn â eisiau sgwennu am blentyndod a'r yr asprin a blentyndod a yr antur a'r cyffro o fod yn blentyn a ben dy hun mewn tywyllwch a bron, ti'n bod, os na ddim un adeg a busach na ni, heb ti sylweddoli bod na unrhyw berygl o dy gwmpas yn unman. Um, a rhyw gysylltiad, o tro dwi yn meddwl am Geredigion, dwi'n meddwl am y wlad, a bod yn herfedd y wlad, a bod yn o'n y tywyllwch, a cael rhyddid a crwydro. Mewn ffordd falle bydde plant ddim yn cael dyddiau yma. Falle bydd y rhieni ddim yn rhedeg i ffwrdd dyddiau yma chwaith. Ond oedd hwnna'n jyst yn rhywbeth o'n i eisiau ei grisialu, y teimlad yna o Ceredigion yr 80au a bod yn blentyn. Um, wrth gwrs, um, wrth bod chi wedyn yn tyfu'n hun yng nghefn gwlad, um, i chi'n cymdeithasu gyda phobl o ysgolion eraill a chi'n newid eich uh, cyfoedion ac yn y blaen. Ac yn un pwynt, um, i ti'n gorfod um, dod i dermau gyda'r ffaith bod pobl yn medru dod i aros ond bod y bws ddim yn gadael chi lawr unrhyw man yn agos at dy gartre. Ie, mae'n mae'n mae'n noson yy arall sy'n aros yn y cof, a mae'n yym yn daith fus nôl o ryw gig yn Abreiro, gig Cymdeithas yr Iaith, oedd yn beth mawr ar y pryd. Hwnna oedd y cyffro mawr y flwyddyn, mae'n anodd esbonio i rywun oedd ddim yno beth oedd y gig na'n golygu pob dim, a dod â ffrindiau dinesig nôl gyda fi a gweud, o, gewch chi aros gyda fi, a timod, bydd y bydd y bydd y bws yn gollwng ni tu fas i'r tir. Wrth gwrs, oedd y bws yn gwrtho mewn lawr yr hewlydd cefen yma. Felly, oedd rhaid i ni unwaith eto wneud yn ffordd yn hun yn gatre. A dwi'n meddwl bod hwnna rhyw fath o motif sy'n ail ymddangos tro ar ôl tro. Y, y, gwneud y ffordd mewn bod, ar hyd llwybr tywyll a darganfod y hunan yn y broses ac oedd y cyfnod yna o'r arddegau a dod i nabod pobl o sgolion eraill um, rhyw antur fawr o, o ddechrau mapio dy ddyfodol di, a achos bod ti'n byw yn y lle bach mae'n nghefn gwlad, mae filltir yna, um, rhwng Croes Lan a Penrhyd Llan, cerdded mewn tywyllwch gyda ffrindiau newydd, oedd yn, yn rhyw fath o deimlad um, dyrchafol o'n eisiau sgwennu amdano. Um, stories bach yw rhain, a maen nhw'n gweithio yn effeithiol iawn, ond mae yna hefyd ambell i ddarn dy ti le ti yn newid cywair yn gyfan gwbl ac, ac wyt ti'n sôn am bethau fel geni plant, magu plant, bwydo plant, uh, sgyni am gyn gariadon, a mae'r gonestrwydd uh, sydd yn, yn clwm ar sgynnu hynny, ddim yn gyffredin iawn yn, yn uh, sgynnu yn Gymraeg, yn sicr. Yn ni'n dwlu ar ffiwgraffiadau, maen nhw'n rhai o'r pethau mwyaf poblogedd yn llynedd yn y flwyddyn. Ond i ti yn eitha cignoeth yn agored iawn dy galon am dy deimladau, a'r perthynas anodd iawn mae mam yn medru, medru cael gyda'i phlentyn hyd yn oed. Ie, yeah, mae sgwennu am uh, fy molaeth a'r profiad o, o enni plentyn a wedyn bod, ti'n bod yn bwyd o plentyn trwy'r nos a teimlo gymaint ar dy ben dy hun sydd yn eironig achos ti a rhywun arall yn glynu at y ti. Um, oedd hwnna'n rhywbeth sydd wedi bod ar y feddwl i bod fi eisiau sgwennu amdano fe um, ers iddo fe ddigwydd. Oedd eisiau pellter, dwi'n meddwl, um, achos mae'r plant yn 8 o 10 nawr a mae'n fath o gyfnod o o ddechrau edrych nôl t'mod ti'n cyrraedd ryw bwynt lle ti'n gallu edrych ar y lluniau ohonyn nhw'n fach a meddwl o dyna ddyddiau hyfryd a ti a ti hefyd yn yy ond ond os ti'n edrych ar dy ddyddiadur di o'r cyfnod ti'n sylweddoli bod e hefyd yn un o gyfnodau mwya heriol dy fywyd di a falle un o'r pethe dwi mwya balch ohono yw brwydro trwy gyfnodau o o fod yn bwydo plant a bod fyny trw'r nos a jyst gwbod t'mod erbyn gole ddydd bod fi 'di neud jobyn a hanner t'mod ti'm yn teimlo fe ar y pryd ond wrth edrych nôl ti'n falch bo' ti wedi neud. Ac o'dd y o'dd y lloer a'r nos yn gwmni pryd 'ny ac o'dd hwnna'n ryw fath o shifft yn 'yn hunanieth i yym a dwi'n sôn tymed bach amdano yn y llyfyr o'n i'n arfer bod yn berson o'dd a nid problem cysgu ond problem mynd i'r gwely hynny yw ddim isie parti ddod i ben ddim isie... Ie dur y nos go iawn. Fi'n credu falle bod, bod ti wedi bod yr un i'n ystod un o'n nosweithi hynny. Ond o, pa, ni wedi bod fel par o dyllianod yn beth rhaid. Do, a wedyn, yn sirion, pam i ti, ti'n bod, yn gorwedd ar y gwely am yna, ti'n bod, mae'n y blentyn yn bwyd o od y gorff dy hun, a ti'n meddwl nôl yr holl nosweithi na, ti'n meddwl, dylen ni jyst wedi mynd i'r gwely, jyst ni'n gwybod, ti'n bod, bod fi'n mynd i golli gymaint o gwsg, a mae'n ar y fath o ddeioliaeth yna o ran t'mod y y personoliaethe a'r pethe a'r a'r math o hunaniaeth gwahanol sy'n dod i ti y hunaniaeth gwahanol o fewn y nos pan wyt ti'n troi rhiant. Mae'n... Oedd e'n shift rhyfedd, achos oedd hwnna'n un o'r o'r uh, sgrife hefyd, oedd e ddim wedi digwydd o fewn Ceredigion, ond ni'n meddwl, ond eto mae yna rannau ohona i, y cardi yn ddeu a'r profiadau yn ddeu sy'n nawr yn troi dros y ffin i Sir Gar a dod yn rhiant, oedd e'n teimlo'n berthnasol rhywsut. Mae'r dyletswyddau mamol hynny yn medru, uh, yn meddwl ambell waith, bod y fam ddim yn medru cael gwneud lot o bethau eraill. Mae'n ddyletswydd a mae'n uh, cael chi bant o gweddill y byd. A hynny mewn ffordd yn arwain at rhyw fath o anghyfartaledd mewn ffordd. A mae anghyfartaledd uh, uh, uh, yn destun yn y llyfr, oherwydd uh, i ti'n sôn am bobl oedd yn dyhau am fynd i'r lleiad, oedd yn dyhau am fod yn astronaut, ond oherwydd i bod nhw'n fynwod, ond nhw ddim yn cael gwireddu'r freuddwyd. Ie, yeah, dechreuodd uh, yr ysgrifnad yn meddwl gyda'r fath o obsesiwn am Christa McAuliffe, sef y fenyw uh, gynta, neu'r fenyw gyffredin gynta oedd wedi cael ei dewis um, i fynd i'r gofod. A thrawes oedd hi, a yn yr 80au nhw'n chwilio am athro i fynd i'r gofod y gath hi dewis ac yn, ac yn drist iawn, ddigwyddodd trychineb yn fawr a, a fe chwalodd y roced a buon nhw gyd farw. Ond oedd yna rhywbeth uh, ynglyn â'r, ar, ar dyfeisgarwch ar ar fenter ar ysfa i fynd o'n i'n teimlo o'dd yn bwysig i i gofnodi 'i dyheade hi a a a popeth o'dd hi'n aberthu w- w- wrth wneud y pendyfyriade yma. Period thirteen sef yy tair ar ddeg o fenywod ffantastic yn y chwedege o'dd wedi dechre ca'l 'u hyfforddi fel gofod wragedd a wedyn nath Nasa wrthod ymestyn 'u hyfforddiant n'w. A ma' a ma' un o rheina Wally Funk mae yn 'i wythdege y tocyn ganddi i fynd i'r gofod ond eto dw i heb dderbyn yr alwad dw i ddim yn gwybod pryd maen nhw'n mynd i fynd lan ar y gofod 'ma ydyn nhw a a jyst y syniad yna o o dyheadau a beth oedd yn dal menywod nôl a falle cyd-bwyso hwnna gyda rhywun fel Samantha Cristoforetti um, i Dales sydd wedi bod yr orsaf, uh, orsaf ofod rhyngwladol, wedi gwireddu breuddwyd ti, cael wneud hynna cyn cyn dod yn fam hefyd. Yym o'dd hanesion y menywod yna jyst gyd mor ddiddorol rywsut o'dd e yn rhyw fath o yym rhywbeth nodweddiadol o'dd yn symbylu'r ti'n bod y nenfwd wydr sy'n byd mwy gweledol mewn ffordd na chwalu nenfwd wydr a mynd i'r gofod a er bod e ddim yn rhywbeth ti'n bod o'n i'n methu cyd os o'r hwnna gyda unrhyw beth arall yn y mywyd i heb lawn y ffaith o'n i'n arfer chwarae mynd i'r cofod pan o'n i'n blentyn ond oedd e'n teimlo rhywbeth pwysig iawn i sgwennu amdano a ac eto o'dd e'n cysylltu gyda'r ysgrif amdano fi fy hun yn dod yn fam ac o'dd e hefyd yn anghymreig iawn o bwnc a fi'n credu dyna be dwi 'di itha mwynhau. Yym ma'r llwybyr llaethog 'na, ma' ambell i alaeth hyd yn o'd ymhellach i ffwrdd, ond wedyn ma'r ysgrifen dod nôl yn aml iawn yym i i Geredigion ac i Landysul, ac o'n i wrth ddarllen am uh, Llandysul, wrth gwrs Llandysul, Llandysul yn y nos gan amla, o'n i'n edrych mas i weld os oedd un ffigwr o'n i'n disgwyl, disgwyl gweld yn dysgrifer rhywle, yn, yn falle cwato, um, chwarae mig, oedd y R.S. Thomas, ac wrth gwrs mae yna, walk on part, ond mae'n mae bresennol uh, yn un o'r sgrifau. Felly lyca ti uh, ddarllen un o'r uh, darnau i ni. Iawn.
Oedd yna ddim uh, unrhyw lyfr yn bosib heb, heb sôn am RS, fel ti'n gwybod dwi wedi sôn droi, ond bai RS yw bob dim wy'n sgwennu. Felly oedd cysylltiad bach rhwngddo fe a fi trwy gyfrwng adeilad yn Llandysil yn, yn rhywbeth o'n i eisiau nodi. i wers nofio orffen, i'r ysgol ddechrau, i'r gwyliau ddod i ben, i rhywbeth orffen coginio yn y ffwrn, i blentyn bach ddod o hyd i'w sgidiau, oriau o aros am bethau bach, dim ond i gael aros amdanyn nhw eto am hen dim. Ac mae hyn o wahanol. Doeddwn ni erioed wedi ystyried y gallwn sefyll mewn cae yn aros i weld y lleuad yn codi yn araf o tu nôl i'w guddfan. ac y gallai treulio'r noson allan yn Nhregaron fod mor gyffrous â mynd rownd ynysoedd Croatia ar gwch llawn awduron yn yfed shots o rakia ac yn bwyta pysgod ffresh o'r môr, neu weld atyniad o adar yn taro goleudy Ynys Enlli ar noson ddi-leuad. Doeddwn i ddim wedi ystyried ers blynyddoedd mawr y gallwn chwilio am anturiaethau newydd o fewn fy myd bach a eithin llai ers cael plant, ac y gall yr aros fod mor ystyrlon â'r foment o ddarganfyddiad. The meaning is in the waiting, chwedl Ares, y bardd y bûm yn obsesiynol amdano cyhyd, a gyntai a chysylltiadau lu gyda'r sir hon hefyd. Am yw Dad Cu redeg Tafarn y Porth yn Llandysul, y man lle treulio'n fy holl nosweithiau meddwol yn y nawdegau. Fe a'i bysgota yn blentyn yn yr union fan lle 70 mlynedd yn ddiweddarach y byddwn yn eistedd yno'n snocio gyda Bee, Y ddwy ohonom yn methu stopio chwerthin yr holl ffordd i'r porth, a'r tafarnwr yn gofyn oedden ni eisiau brecwast gyda'n peintiau, mae'n bod yn cyrraedd mor hwyr. Fi a Ares ar lane'r Teifi, gyda degawdau o ddŵr byrlymus rhyngom. Yntau'n pysgota, meddai'n dychryn y pysgod i ffwrdd, ymchwrthyniad.
Mae RS yn bresennol, ond mae un dyn yn fwy presennol, sef Silas Evans, ac ynte yn uh, amlwg yn rhywun sydd wedi sbarduno dy waith drwy eiriau fe. Wel, nes i ddarganfod y llyfr yma yn gyflym iawn bod hon yn gyfrol gath i ddanfon i'r uh, fedal ryddiaeth union gan mlynedd yn ôl. Ac oedd hynny'n jyst yn teimlo fel rhyw fath o rhodd yn ei hun, bod fi wedi, bod fi'n dal y llyfr yma, bod e'n bodoli, bod can mlynedd wedi pasio, a wedyn beth ti'n cael yw hanes, um, hanes syryddiaeth a syryddwyr, um, yn amlwg yy yn ôl yy t'wod o- o'dd o'dd e yn sgwennu yn yn gynnar iawn felly ddim wedi gweld yr holl ddatblygiade o ran bobol yn mynd i'r gofod ond yn roi rywfaint o hanes y y lloer a'r telesgôp ac yn y bla'n i ni a yn yn nodi yn y rhagair yym ryw awgrym bach caredig i'r Eisteddfod i roi fwy o sylw i seryddiaeth uh, yn ei raglen nhw. Ac o'n i'n meddwl, o, mae'n cymryd cam mlynedd i hynny i ddigwydd, i rywun i dderbyn comisiwn, achos, achos mae'r holl beth wedi dod yn sgil y ffaith bod yr uh, Gymdeithas Seryddol Frenhinol um, wedi uh, gofyn i'r Steddfod i bartneru gyda nhw a wedyn i gomisiynu gweithiau am seryddiaeth. Um, felly o'n i'n teimlo bod fi'n ateb galwad Silas wrth sgwennu'r llyfr yma, a ddim sgwennu falle yn mewn ffordd gwyddwr mewn ffeithiau fel oedd e'n neud, ond efallai yn dilyn ar ei drywydd e, oedd e wedi dymuno bod yn rhywbeth chimod, gallai fo gael ei ystyried yn debyg i bethau'r fedal ryddiaeth, a bod fi'n mynd â fe cam ymhellach a wneud y pethau gwyddonol a fwy barddonol, rhyddiaethol, a cymysgu pob math o ddylanwadau, um, yn disgrifio fi hun fel rhyw fath o Barbarella yn hwylio um, i mewn i'w, i'w fywyd e, um, wyneb i weired, a felly oedd oedd, oedd e hefyd yn, yn ficer, uh, sa'n gwybod beth yw'n obsesiwn i gyda ficeriad sy'n sgwennu, ond um, ac hefyd yn rhyw am y ffaith bod yr arwydda ar yr hen ysgol ramadeg yn Llandysir oedd, oedd sicrdiwr a dastra. Felly, oedd yna gysylltiadau bach o'n i'n ffeindio yn bob man rhwng dda i a, a Silas. Felly, to Silas fydd yr obsesiwn nesaf, felly bydd Ares yn goffa mynd o'r ffordd. Ond Silas wedyn yn dy gyflwyno di i'r ffaith oedd na wyddonwyr eraill a phobl yn defnyddio telesgop yn gynnar iawn yn ein hanes ni yma yng Nghymru. Pobl oedd yn um, arloesi'n wir. Oedd, yn union, a'r ffaith bod yr cofnod cyntaf telesgopig o'r lleuad um, oedd, uh, dwi'n meddwl, um, Thomas Harriot, oedd yr un oedd wedi i, i, i gofnodi fe gyntaf tu ar un adeg a oedd Galileo yn arselwi yn yr Eidal. Ac mae'n debyg oedd wedi danfon lens lawr i Sir Gar at um, ddyn o'r enw William Lower, os dwi'n cofyn iawn, a bod e wedi creu cofnod telescopig yma o'r lleiad. Mae'r syniad falle bod y lleiad wedi cael ei weld yym neu'r cofnod cynta o'r lleuad wedi cael ei ddylanwadu gan rywun yn ei weld e yng Nghymru, oedd hynny'n rhywbeth yn teimlo'n drawiadol iawn, ti'n gwybod. A, a wedyn hefyd yn cysylltu, oedd, oedd, oedd nhw'n sôn bod y Harriet yn edrych arno fe mewn ffordd gartograffaidd iawn, fel map. A dyna fel, darlunio t'wod strydoedd, profiade, atgofion fy mywyd i, a dyna pam bod e'n cysylltu mewn ffordd gyda'r y darganfy- gy- darganfyddiade cynnar 'na. Um, ni'n sôn ambiti rhai pethau sydd um, yn medru bod yn astrus ac yn ddwys, ond dwi ti ddim yn sgynnu bod ti'n yn y, yn y, yn y, yn yr arddull yna. Mae'r ma, ma, ma, um, ma storïau yn ysgafn a, a trwyddi draw, um, er yn delynegol hefyd. Um, ond mae yna un pwynt yn y llyfr le es i, o, oh, o, oh. a hwnna oedd y pwynt le o ti'n esbonio bod ti cartre newydd dy fam a dy dad yn Llandysil. Um, fel aquarium, so felly oedd yn am, yn bosib i bobl edrych mewn, ac mae lot o wydr yn y lle. A wedyn o ti a dy frawd wedi cael syniad da a droi'r ei mas, ddim i fod yn syniad da o gwbl.
Mae ma hwnna fel, ti'n fod, uh, falle trac yn ganol album sy'n jyst yn hollol bonkers a ddim cweit yn, yn gweddi gyda gweddill yr album, ond falle wneud i ail rando arni. A mae'n um, hyrach o trac fyd. Mae'n ma fel un o'r tracs prog rock na sy'n mynd mlaen yn hyrach na'r uh, Cathau Motown, ie. Yeah. A ie, yeah, fe gaethon ni barti rhyw noson yn Llandysil pan o'n i'n reit ifanc, falle o'n i'n uh, 16, 17, mrawd, falle 20, 40, a um, Ie, yeah, oedd e'n oedd e'n beth ffôl i wneud, achos oedd yn rieni dim ond, wel, oedd yn had yn gollwng mam yn Heathrow, ac wedyn oedd e'n aros na'n noson ac yn dod nôl. So dim rili really lot o amser gyda ni sort o'r tîm mas ar ôl y parti yma. Fe ath pethau'n hollol wyllt. Um, fe nath 'na yym griw o ganŵwyr o Loegr glywed bod 'na barti yn y tŷ dechre llifo mewn. I ddweud y gwir fi'n meddwl erbyn diwedd y nos o'dd pawb yn Llandysul yn 'yn tŷ ni. Nawr fysa fe'n reit yy hwylus i i weld os alla i dyrchu hwn fel rhyw fath o ddarn o ffuglen ond yym ie a o- y bore wedyn fe droiodd cwpwl o bobol annisgwyl i fyny a felly ma' mam-gu dre yn ca'l cameo yy hyfryd ynddo fe. Gyda'i henchmen.
Ie! Mae yy yym o'dd 'i yn gymeriad hynod, o'dd 'i'n lanhau wraig. A droiodd hi lan yfe? Achos o'dd 'i'n Rhywbeth oedd e'n synio bod i hangen hi i lanhau, neu? Ie, dwi'n dwi awgrymu yn, y, yn yr ysgrif bod hi'n gallu um, synhwyro annibynnol yeah. o filltiroedd bant, fel rhywun oedd yn glanhau tai pobl, oedd hi'n gwybod bod na lanas na rhywsut, a dwi'n yn gwybod pam, oedd hi ddim wedi dweud bod hi'n dod, ond pan y gores i'r drws a oedd hi am rawd reit yng nghanol yr clean-up operation, o'n i'n gwybod bod hwn ddim yn mynd i, mynd i fenni'n dda. Ac oherwydd, um, you know, mae awdur yn uh, aml yn defnyddio rhywbeth lleol, rhywbeth bychan i gysylltu gyda rhywbeth mwy, mae yna rhywbeth um, uh, oesol a bwyty un manylun bach yn y stori yma, oherwydd oedd pobl wedi bod yn smoco a'r sigarets wedi llosgi twlle yn y carpedi, a wedi, oedd un ohonoch chi wedi meddwl beth oedd bosib twyllo'ch rhieni drwy stwffo pethau mewn i'r tyllau, a ni'n meddwl, o na,
Wel, dylen ni ddiolch i frawd i am atgoffa i am y manylyn yna, achos uh, ddarllenodd dde fersiwn gwreiddiol yn mynd, ie, o ti'n di sôn am y bits bach o fflwp na, y carped. A ni'n o di, mae hwnna jyst yn rhoi rhyw syniad i ti o, o ba mor wirion oedd y syniad bod ni'n mynd i gallu dad-wneud yr holl lanas wnaethon ni greu. Felly, um, ie, yeah. oedden ni wastad yn meddwl bod ni'n mynd i gael get away gyda fe, ond uh, wnaethon ni ddim. Felly, uh, mae yna wers foesol yna i pobl ifanc. Um, un o'r uh, ysgrifau uh, sy'n gadael y darllenydd dan deimlad yw'r uh, ysgrif ola. Oherwydd yn yr ysgrif ola i ti'n gweud ffarwel. Ie, yeah, dwi'n wedi... Oh, dwi'n sgwennu erthigl um, neu ysgrif goffa uh, i fy modryb Sian, um, a chwaer mam. Gollon ni Sian uh, mis Chwefror eleni, a dwi'n dweud yn yr ysgrif bod hi wedi bod yn uh, lew iawn yn, yn just yn gadael y byd cyn y pandemig uh, byd eang yma, achos fe gaw, gawson ni angladd hyfryd um, a gallu ffarwelio hi'n iawn. Ond oedd hi'n berson allweddol yn y mywyd i. Hi oedd y person cyntaf oedd yn darllen unrhyw beth o'n i'n sgwennu a oedd hi yn llenor ei hun mewn ffordd distaw, um, yn, yn darllen mwy nag unrhyw un o'n i'n abod, darllen y bookers um, bob blwyddyn. Ie, yeah, dwi'n oedd hi yn yr uned gofal dwys yn Glangwili am, am rhyw 3-4 mis ac um, nes i fynd ati a, a so dechrau sôn am y llyfr yma a sôn am y teitl a dwi'n cofio hi jyst yn rhoi fath o sale bendith tawel i'r teitl ac wrth gwrs um, mae'n ma drueni, pan dwi'n darllen e, dwi'n meddwl, o, fi eisiau gwybod beth mae hi'n meddwl, ond ar yr un pryd, bys hi ddim yn y llyfr, tas hi yma, felly mae'n rhyw fath o, mae'r holl beth yn teimlo rhyw fath o deyrnged iddi hi. Mae cyn bod ni'n gorffen ein sesiwn ni gyda darlleniad o'r darn hynny, ga i wneud yn siŵr am un peth, uh, Ffydd. Nawr bod ti wedi ail gychwyn, sgan i llyfrau, just cyfresu teledu a ffilmiau, nid bod fi'n dylorni rheini. Um, oes na nawr awydd i gyrio ymlaen i gynnyrchu mwy, bod nhw'n nofelau, neu hyd yn oed um, mynd nôl at ffurf yr ysgrif hyd yn oed?
Fi wedi darganfod bod fi yn mwynhau y cyfrwng ffeithiol greadigol yma a cymysgu ffaith a ffuglen. Mae'n mae, mae fy siwtio i fi'n credu. Um, a oedd yn Lafur Cariad, dwi'n meddwl, y llyfr ma am gyfnod hir ac o'n i'n amau os o'n i'n gwneud y bydd iawn yn ei gyhoeddi fe. Unwaith mae e mas, ti yn teimlo, oce, okay, ie, yeah, dwi wedi gwneud e a dwi yn gallu gwneud e eto. Achos dwi'n meddwl bod oedd, pam gyrraeddodd bocs o lyfrau yn teimlo fel gwyrth, achos fel ti'n gwybod, dwi'n sôn am mynd droi ond yn teimlo fel, does na ddim amser, does na ddim unrhyw gyfnod hir lle allai ganolbwyntio go iawn ar greu llyfr. a eto, fi'n credu, os i ti wir fod i sgwennu fe, mae'r peth i ti'n ysu am i wneud, fe ddeithe. A um, dyna'r beth i wneud yw i, i feddwl yn ofalus ynglyn â beth dwi eisiau gwneud nesaf. Ond mae yna ddau brosiect, na ddim gweud beth un nhw, maen nhw ar fy nghyfrifiadur ac maen nhw Mae un bron wedi gorffen a mae un hanner ffordd trwyddo, felly mae yna rhywbeth gobeithio yn mynd i ddod um, yn, y, yn, yr, yn y gaps na rhwng cyfres i teledu. Wel, newn ni edrych mlaen i rheini, a newn ni gloi ein sesiwn nawr gyda um, atgofion am Sian, oedd yn amlwg yn fenyw bwysig iawn yn dy fywyd, a geiriau heiddiannol felly a theilwng i orffen, ond uh, clir pob lwc gyda'r uh, gyfrol, mae'n haeddi sylw, haeddi darllenwyr, mae'n rhyfedd ac yn wahanol, a mae'n un peth yno fe sydd yn atgoffa ni bod gwirthiau, bod nhw'n perthyn i grefydd yn aml iawn, hefyd yn medru tarddu o wyddoniaeth, y syniad bod ni ein hunain wedi cael ei wneud allan o ddwst y sêr, sydd â ni hunain yn werth uh, darllen a sylweddoli, a sylweddoli bod, ni, bod ni yn rhan o'r stori yma. Diolch yn fawr i ti, John. Na i orffen gyda'r darn yma. Y noson buwch farw, roedd y lleiad ar ei chwarter. Nid yn unig hynny ond roedd y chwarter hwnnw yn ryfeddol o glir. Sefais ar riniog y drws a syllu dysges i unrhyw beth yn ystod fy nghyfnod yn ymchwilio'r sêr a'i rhyfeddode, yn nad oes a wneulon nhw ddim oll â ni. Ni sy'n gorfod ymwneud â nhw. Mae yn ddewis i ni ei wneud, neu beidio â'i wneud. felly hefyd gyda'r lloer. Ry'n ni'n ddyledus iddi am ein bywyd, ein tyfiant, am bopeth y Gymro mor ganiataol. Ond mae hi hefyd yn rhywbeth ymylol, go brin y caiff fod yn brif gonsyrn i neb, heblaw ein bod yn dewis ei gweld felly. Ac roedd hi'n gysur ac yn gwmni y noson honno. Fe wyddwn wrth edrych i fyny iddi fod yn dyst i baragraff olaf pob un ohonon ni. Ac yn ei disgleirdeb, fe deimlais ei bod hi'n rhoi'r amodau gorau posib i chi adl y byd hwn. Mewn prydferthwch a hedd, dan belydrau distaw a oedd yn gweddu i chi. Nid arch lleuad fawr yn dangos ei hun i bawb, ond chwarter lleuad a oedd â grym lleuad gyfan. Roedd ganddi'r un cynildeb â chi, ymylol, nerthol. Yn feudwyaidd ei natur ond eto'n tanio a disgleirio mewn cwmni. A hyd yn oed wedyn, wedi cau'r drws a thynnu'r blinds ac ildio i gwsg, fe ddeffres yn sydyn yng nghanol nos. Ac er nad rhywbeth goruwchnaturiol oedd hyn, dim ond ffenomen yn hollol naturiol, roedd y claerder yn f'atgoffa ohonoch chi. A dyma ddeall wedyn mae ystyr arall i Theia, y blaned drwth yn Lloegr, oedd modryb. Mai chi, Siân, oedd fy Theia i, ac y byddai darnau ohono, ohonoch ynof o hyd yn lledaenu yn fy nghraidd tan fy mharagraffau olaf. Y bore wedyn wrth gerdded y plant i'r ysgol, roedd yr awyr yn llachar o binc. Haul isel gaeafol yn cuddio tu ôl i'r niwl, yn ceisio im twyllo mai lleuad ydoedd. Roedd yr hynaf o'm mhlant, fy, yn galaru yn dawel bach wrth fy ymyl, tra bod Ul, y lleiaf, yn codi ei llygaid i fyny i'r awyr o hyd. Beth i ti'n neud? gofynes iddi. Chwilio am Siân, meddai. Ac yn yr eiliad honno fe weles i eich llyged chi drachefn, yn edrych i fyny fel y gwnaethoch chi rhyw bedair awr ar hugain ynghynt. Edrych i fyny i rwle sy tu hwnt i'n gafel, sy tu draw i bob un ohonon ni, y man lle mae'r paragraff olaf a dechrau ein stori ni'n bodoli. Edrych i fyny i'r man sydd wedi arsylwi'n ddistaw arnom ers cyn cof, sydd wedi bod yn dyst i ddechreuadau a therfyniadau nid yn unig ein byd ni, ond y bydoedd cynt, y man sy'n ddirgelwch i gymaint ohono ni. Y gofod uwch ein pennau lle mae unrhyw beth yn bosib. lle o ddiddymdra y daeth rywbeth o ddim a dangos i ni faint o bosibiliadau sydd, a chymaint mwy sydd eto i'w ddeall.